L-iktar ħaġa eċitanti fuq dil-produzzjoni hija il-feel good factor li għandha. Naħseb m'hemmx tmur fejn tmur fid-dinja l-mużika tal-ABBA hija kullimkien popolari kif Titfa' diska tal-ABBA, qisu kulħadd ikun jaf fiha u ħafna drabi it-tip ta' mużika li kienu jipproduċu għandha dal-feel-good factor. U mill-esperjenza ta' erba' snin ilu, għal did-darba li niftakar kif kulħadd finalment fl-aħħar tal-produzzjoni kien ikun bil-wieqfa fuq is-siġġijiet u jċapċap mal-finale, Naħseb hemm dak l-element ta' eċitament biex terġa' tara dak l-entużjażmu fl-udjenza. Mamma Mia hija sensina ta' mużika li kienu jipproduċu qabba imma magħmula f'din l-istorja ta' intriċċi eh, ta' dal-karattru prinċipali li huwa Donna li għandha tifla, Sofi, ħat iżżewweġ u li jgħixu fuq gżira xkejkna ġewwa l-Greċja. Eh, imma Ma jafux min hu l-missier. Fil-fatt, la Donna u lanqas Sophie ma tafx min huma l-missier u Sophie tistieden it-tliet suspettati missirijiet, ovvjament jien wieħed minnhom, biex jiġu kollha għat-tieġ tagħha mingħajr ma taf Donna u ovvjament imbagħad hemmhekk iqumu l-intriċċi kollha. Ovvjament is-sabiħ tagħha hija kif Ehm, il-producers ta' din il-music il-podġew kollox din l-istorja fl-imkien b'mużika li diġa kienet teżisti tal-grupp għabba. Money, money, money, must be funny in a rich man's world. Eh, din hija time window fejn inti tista' tara ġewwa pajjiżna. Ehm, il-proċess huwa kemm xejn twil, li l-ewwel net qed titkellem fuq setup ta' orkestra li huwa mmexxi minn Chris Spiteri li huwa sostanzjali, eh, huwa vast ħafna, ħafna ħafna mużiċisti. U kif ukoll preparamenti għaż-żeffina u għal-kant tal-ensemble li huwa pjuttost wieħed demanding ħafna. F'din il-produzzjoni, ġifiri eh, l-ensemble, dak li s-soltu ħna jgħu najdulu bħala l-korus u l-affarijiet, għandhom biċċa xogħol ibsa il għaliex qed ikantaw, ibidlu, iċaqalqu s-set u jirrextaw kollox fl-istess ħin u nista' nassigurakom ġifieri li m'għandhomx minuta nifs fil-produzzjoni kollha, ġifieri minn curtain up kif ngħidu sa, sa closing curtain. Ovvjament imbagħad barra li għandek il-karattri prinċipali li qegħdin imexxu l-istorja.
Sissa l-proċess jina lija kull, kull esperjenza teatrali dejjem il-familja eh, illi, illi tifforma għal dak il-perjodu qasir tal-provi Eh, dawk ix-xarej tlieta ehm, fej ikollok ikollok mix ta' ħbieb antiki u ħbieb ġodda eh, fej kulħadd isu jsir familja għal dak il-perjodu tal-provi għal dik għalija hija hija esperjenza maġika dejjem. If you change your mind, take a chance, I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. Iva, mamma mia ehm, konna konna għamilni għaf fl-2018, però did-darba hemm atturi ġodda, allura qisu nofsna, jiena kont għamiltha fit-2018, u allura nofsna diġà minniha però n-nofs l-ieħor atturi ġodda. Però kważi kollox huwa ġdid, il-koreografija ġdida, l-istaging huwa ġdid. Se nerġgħu nagħmluh Dar il-Mediterran u did-darba se nagħmluh fi Frar. l-aħħar weekend ta' Frar.
Il-preparamenti jibdew minn xhur qabel, jiġifieri dil-produzzjoni ilhom li bdew il-provi minn Diċembru, mill-bidu ta' Diċembru.